Mika, bung khat. Juda lal Jothama te Ahazia te Hezekia te la laia Moreset mi Mika hnena lalpa thu lo thleng Samari khua leh Jerusalem khaw chungchang thu a hmuh chu. Namni hnang zawng zawng te u, in vai in hria u la, aw, leilung leh a chhung awm zawng zawng te u, ngaithla rawh u, Lalpa Pathian, Lalpa chu a Biakinn thianghlim atangin nangmahni kalin in chung thu hretu ni rawh se. Ngai teh u, Lalpa chu a hmun atangin a lo chhuak a, a lo chhuk ang a, lei hmun sang te chu a chil dawn si a, mei bula khawi hnun ang leh hmun awia tui khawh thla ang maiin tlang te chu a hnuaiah chuan an tui a, kawr te chu a khi chat ang. Hei zawng zawng hi Jakob ho bawhchhiatna avang leh Israela chhungte sualna avang a ni. Jakob ho bawh chhiatna chu enge a ni? Samari a ni lovem ni? Juda hnam sangte chu enge a ni? Jerusalem a ni lovem ni? Chuvangin Samari chu phula thil chheawm khawm angin ka siam anga, grape huan hmun ang maiin. Tin chumi hmuna lungte chu ka ruam lamah ka lum thla anga a lungphumte chu ka ti lang ang. A milem siam chawp zawng zawng chu ti keh sawm vek a ni ang a, a nawhchi zawrh hlaw te chu mei a hal vek a ni ang a, nawhchi zawrh man a lak khawm a ni a, nawhchi zuar man ah an pe leh ang, hemi avang hian ka tap ang a, ka chiau vak vak ang a, inhlip leh saruak in ka awm ang, chihal te angin ka au vang a, va nghawng sei te angin ka rum ang, a hliam te chu tihdam theih a ni lo, Judairama thleng ta hial si a, ka mite kawngka Jerusalem meuh pawh thleng a ni. Gat khaw ah hril si u la, tap hlek si u. Bethleh a frak ho ah chuan vaivut ah tal rawh u. Aw Sofer mi, saruak leh zak takin kal bo rawh. Zaanan mi chu a lo chhuak lo. Beth Ezel tahna chuan a din chan khalh ang che u. Marot mi chuan chanhra chan a nghak hlel hliah hliah mai. Lalpa hnen atangin thil tha lo chu Jerusalem kawngka bul thleng a lo thlen thlak avangin, Aw Lakis mi, tawlailir chu sakawr a chakah chuan bel rawh. Ani hi Zion fanu sualna bul a ni. Israel ho bawhchhiatna te chu nangmah hian a awm a lo ni si a, chuvangin Moreshet Gat hnenah chuan inthlahna thupek i pe tur a ni. Akzip in te chu Israel ram lalte tan buaina a ni ang. Aw, Maresa mi nangmah neitu tur i hnenah ka la rawn hruai ang. Israel ropuina chuan a dulam a va thleng ang. Inziat kawlh la, i fa duh tak te avang chuan in met kawlh rawh, mulu kawlh angin in ti kawlh nasa zual rawh, i hnen ata sela hruaiin an awm ta sia. Bung hnih, An khum lei zawl a khawlo nasuang tuahtute leh thil thalo ngaihtuah chhuaktute chu an chung a pik e. Zingah khuh a lo varin an tum ang ngei chuan an ti ta reng a. Mi lo te an awt a, an lak sak a, in te an awt a, an la mai bawk a. Mi leh an chhungte, mi leh an ro chenin an hnuai chih a ni. Chuvangin Lalpan heti hian a ti, Ngai teh, he chhungkaw chungah hian thil tha lo ka suang tawh a ni. Chumi atang chuan in nghawng, in la sawn lo vang a, chapo takin in kal tawh hek lo vang. Hun tha lo a ni dawn sia. Chumi ni ah chuan nangmahni demin teh khin thu an siam ang a, ṭah hla lungchhiat thlak a chhamin rawk vekin kan awm ta a nih hi. Ka mite chuan a ti dang lawm a, ka hnen a ta a ti sawn ta nih hi, hel hmang te hnenah kan lo a sem darh ta a ni an ti ang. Chuvangin Lalpa mite inkhawm ho zingah chuan thum var a hruih a, tehsak tu tu mai nei lo vang, thu hril su tiin an sawi thin. Heng mite hnenah hian thu an hril lo vang, sawi chhiatna chu a kiang lo vang. Aw Zakopa chhungte u, Lalpa thlarau chuan dawh theihna a tla chham em ni? Hnawh chep in a awm em ni? Heng hi a thil tih a ni em? Tih tur em ni? Dik tak a awm thin chungah chuan ka thute hian thil tha a ti lovem ni? Nimahsela ka mite chu tun hnuaiah hmel mangin an lo ding chhuak a ni. Indo duh lova ral nuang taka mi vei vak te laka tangin an silfen kawr fual te an hlihsak a, ka mi hmeichhia te chu an in nuam tak a ta, in hnawt chhuak a, an naupang te te atangin ka ropuina chu in la bo hlen a ni. Tho ula, kal bo rawh u, hetah himna a awm lo. Inkhawlona avangin tih chhiat vek a ni dawn. Wine leh zu a luang ang tia dawt sawi zawl nei vak velte chu heng mite zawl nei ni awm lek an ni. Aw Jacob ho, in va in ka ko khawm ngei ang chu a, Israel mi la awm chhun te chu ka hruai khawm ngei ang. Bozra a khawbe ram angin ka dah khawm anga, ranrual an hlobet hmuna awm ang maiin mipui an nih avang chuan an saw mur mur ang. Sutlangtu chu an hma a kal a, an sutlanga kawngkhar thlengin an kal zel a, chumi ah chuan an kal chhuak a ni. Tin an lal chu an hma a kal a, lalpa chuan an hma a hruai a. Bungthum, Aw nangni Jakob ho hotute leh Israel chhunga roreltute u, ngaithla ula ka ngen a che u, ka ti a ni. Rorel dan chu inhre tur a ni lawm ni? Thil tha in hua a, thil tha lo in ngaih na a, an vun in hih sak a, an ruh a ta a tih sa in chawk thla a, ka mi te sa in ei bawk a, an vun an hlai thla a, an ruh an tih tliah sak a, a nih bel a chhum tur ang in an chansawm a, sa sobel chhung a sa chansawm ang mai in. Chuti hunah chuan Lalpa'n aa vang a, nimahsela anmahni a chhang lovang. A ni chu mi hunah chuan an thil tia an tih that loh ziah ang zelin an lakah a hmai thup ang. Pek tur neite hnenah muanna tia a av a, pek tur nei lo te indohna a awm dawn tia tih thaihtu zawl neite chuan ka mite an bum a, an chungchang thu Lalpa'n heti hian a sawi. Inlarna in hmuh loh nan inhnenah zan a lo thleng ang a, ai in en theih lohna khawpin inhnenah thimna a lo awm ang a, zawl neite tan chuan ni a liam ang a. Chhun pawh an chungah chuan khaw thim a ni ang. Hmu theitute chu an zak anga aia an thiam te chu an mual ho vang. A ni, an vaiin an hmui an hup ang. Pathian chhanna a awm si lo va. Nimahsela Jakob ho hnena an bawhchhiatna hriat tir tur leh Israel ho hnena an sualna hriat tir turin Lalpa thlarau vanga thil tih theihna te, Rorelna te leh chakna te chuan ka khat tak meuh a ni. Nangni Jakob ho chhungkaw hotu te leh Israel chhungkaw ho roreltu, rorelna dik tena dikna tinreng ti letling tu te u, hei hi ngaithla ula ka ngen a che u. Zion chu thisenin an sa a, Jerusalem chu khaw lohna in. Chumia hotu te chuan thamna beiseiin ro an rel a, chumia puithiam te chuan hlawh beiseiin an zir tir a, chumia zawlnei te chuan tangka beiseiin ai an en a ni. Chuti chung pawhin Lalpa chu kan zingah awm lovem ni? Thil tha lo kan chungah lo thleng lovang tiin Lalpa chungah an innghat a ni. Chuvangin Zion chu nangmahni avang chuan lo anga lei leh a ni ang a, Jerusalem chu thil che awm khawm a ni ang a, biakin awmna tlang chu ramhnuai hmun sang ang a ni ang. Bungli. Nimahsela ni hnu hnungah te chuan heti hi a ni ang a, Lalpa inawmna tlang chu tlang lian chungah te chuan tih nghiin a awm ang a, tlang te te chungah chuan chawisanin a awm bawk ang. Chutah chuan chi dinreng te chu an kal ngawh ngawh ang. Dinhnam tam tak te chu an kal ang a, Lo haw u la, Lalpa tlangah Jakoba Pathianinah chuan ni chho vang u, tichuan an ina kawng chanchin te chu min zirtir ang a, a kal kawngah te chuan kan kal ang, an ti ang. Zion atang chuan dan thu a lo chhuak dawn si a, Lalpa thu chu Jerusalem atangin a lo chhuak dawn a ni. Tin a ni chuan chi tam tak kar a ro a rel ang a, hla taka hnam chak tak pawh a zilh hav ang. Tin an khan daih te chu lei lehna hmawr zumah te an chher ang a, an fei te chu thei kung ah chhumna chem kawmah te an chher ang. Hnam dangin hnam dang chungah khan daih a lek tawh lo vang a, indo dan pawh an zir tawh hek lo vang. Bitin te chu an grab hrui hnuaiah leh an theipui kung hnuaiah an thu zawk anga tuma'n an ti hlau lo vang. Sipai hote Lalpaka chuan a sawi tawh si a, hnam tin in mahni Pathian hreuh an bia anga keini pawh Lalpa kan Pathian chu kum khuain kan bia ang. Lalpan heti hian a ti, Chumi ni ah chuan ke bai ka khawm anga, um bova awm leh ka tih hriauma awm chu ka khawm ang. Kebai chu a thi bangah ka siam anga, hla taka hnawh bo chu hnam chak takah ka siam ang. Tuna chinah chuan zaun tlangah kum khua in Lalpa chuan an chungah a rawh rel ang. Aw nang, ran rual kulh. Zaun fanu awmna tlang i hnenah a lo thleng ang. A ni, lalna hmasa chu a lo thleng ang, Jerusalem fanu lalna chu. Engati ngei ṭah vak vak ni? I chhungah lal ber a awm lo vem ni? I remruahtu a boral ta em ni? Hmeichhe nau vei anga natna in a man tak che. Aw Zion fanu, hmeichhe nau ve nau hring tur ang inna tuar la ve rawh. Tunah khawpui atangin i kal chhuak anga rama i cheng anga Babulon thleng pawhin i kal dawn si a. Chutah chuan chhuain i awm anga chutah chuan i hmelma te kut ata Lalpa chuan a chhan chhuak ang che. Tunah hnam tam tak nangmah dawvin an inkhawm a, tihbawrh banin awm sela kan mit hian Zion chunga a chak zawng chu hmu rawh se an ti a. Mahse Lalpa ngaihtuara te chu an hre lova, a remruat chu an hrethiam hek lo. Hruia buh phal dah khawm angin anmahni a khawm ta si a, Aw Zion fanu, tho lah, chil rawh. I ki chu thir angin ka siam anga, i ke phah bawr te chu dar angin ka siam dawn si a, tin chi tam tak te chu i vaw sawm ang. An thil hlep chu Lalpa tan i serh hrang anga, an sum chu lei pum Lalpa tan i serh hrang ang. Bunga, Sipai rualte u, inpunkhawm rawh u, min hual a, Israel hruaitus a biangah tiangin an vuak hi. Nimahsela nang Bethlehem Ephratha, Juda rama sang tam tak zinga tela te hle emah la, nangmah lak atang hian Israel ho roreltu tur chu ka tan a lo chhuak ang a, a lo chhuahna chu hmasa anga ta a chatuan atangin a ni. Chuvangin nau veitu chuan a hrin hma lo chuan anmahni a hawi san ang. Tichuan a unau la awm chhunte chu Israela thlahte hnenah an kir leh ang. Ani chu a ding anga Lalpa chakna ina ran rual chu a chawm ang. Lalpa Pathian hming ropuin a ngei chuan tin anni chu him takin an awm reng anga ani chu lei tawp thlengin a ropui dawn sia. Tin, he mi hi kan inremna a ni ang. Assuria mi chu kan ramah lo kal a, kan lal in te a rawn rah hunah chuan amah do turin Beraam pu pasarih leh mi ropui pariat kan indawk chhuak ang. Assuria ram chu khan daiin an tichhia ang a, Nimroda ram chu a luhnaah chuan an tichhe bawk ang. Tin, ani chuan kan ramah Assuria mi a lo kal a, kan ram chin a rawn rah hunah amah lakah chuan min chhan chhuak ang. Jakob ho mi la awm chhunte chu chi tam takte zingah Lalpa atanga dai tla ang leh Hlo bet chunga ruah sur angin an awm ang. Chu chuan mihring a nghak lova, mihring fapa te a ngai chang hek lo. Jacob ho mi la awm chhun te chu hnam te zingah leh chi tam tak te zingah chuan ram hnuai sa te zingah sakei bak nei ang leh beram rual zingah sakei bak nei vang lai angin a awm ang. Ani chuan a kal tlang phawt chuan a rap beta a pawt sawm a, chhantu tur pawh tum a an awm lo. I kut chu nangmah dotute chungah lekin awm sela, i hmelma zawng zawng te chu tih boralhin awm rawh se. Chumi ni ah chuan heti hi a ni ang, Lalpan a ti. I la ka tai sakawr te ka ti boral ang a, i tawlai lir te ka ti chhi ang, i ram khawpui te chu ka ti boral ang a, i kulh bing zawng zawng te chu ka ti chim ang. Kut ata dawi thiamna te ka ti bawk vang a, Ai an thiamna te i nei tawh lo vang, i la ka ta a, i milem siam chawp te leh i hlung phun te chu ka ti bawr a lang a, i kut chhuak thil chu i be tawh lo vang, i la ka ta a, i a sira te chu ka pawt chhuak ang a, i khawpui te chu ka ti chhi ang. Tin, thu ngai thla lo hnam te chungah chuan thinurna leh thinrimna in phu balakna ka ti puitling ang. Bungruk, Lalpa thusawi chu tunah ngaithla rawh u, Thola, Tlanglian hma te chuan Khingla, Tlangte te chuan i aw ngaithla rawh se. Aw Tlanglian te u, Lalpa khinna chu ngaithla ula, Nangni lei lung Nghahchan Hlun te u ngaithla rawh u, Lalpa chu a mite nen an inkhing a, Israel ho chu a thlem ang. Aw ka mite u, inchungah enge ka tih tak? Eng kawngin nge ka tih hah che u? Mi han khing teh u, Aikupa ram atang chuan ka hruai chhuak che u a, bawi atah chu ka tlan chhuak che u a, in hmaah Mosea te, Arona te leh Miriami te ka rawn tirh kha. Aw ka mite u, Lalpa thil tih fel chu in hria theih nan, Moab lal Balaka thu rawt leh Beora fapa Balaaman a chhan dan, Shittim atanga Gilgal thlenga thil awmzia te kha tunah hre reng rawh u. Eng nen nge Lalpa hmaah chuan ka lo kal ang a, Pathian chungnung hmaah ka kun ang? Halral thil hlan te, bawng no, kum khat mi te nena hmaah chuan ka lo kal dawn em ni? Lalpa chu beram pasang tam tak emaw, hriak lui sing te emaw ah a lung ni dawn em ni? Ka bawhchian avangin ka fatir chu ka pe in, ka thlarau sualna avangin ka taksa rah chu ka pe dawn em ni? Aw mi hring, tha chu a entir tawh che a ni. Lalpana phut che chu enge a ni? Dik taka tih leh khawngaihna ngainat leh i Pathian nena thuhnuai rawlh taka len dun a ni lovem ni? Lalpa chuan khawpui chu a au a ni. Fin a nei mi chuan i hming a ṭih ang. Tal tum leh buatsaih tu chu hre ro u. Misuak sual inah chuan chhuah sualna ro bawm te chu la awm in, tena dawrawm ten awm tak chu a awm chauh em? Bukna dik lo te leh ip rih dan dawha te nen chuan thianghlim ka ni dawn em ni? Chuta mi hausa te chu pawng nel neiin an khat si a, chuta cheng te chuan dawt an sawi a, an ka chhung a, an lei chu bum hmang a ni. Chu vangin kei pawh inna taka hliamin ka vawt ta che a, i sualna te avangin ka ti tiau ta che a ni. I ei ang a, i tlai lo vang, i ril a la ṭam tho vang, thil i dah ṭha anga i hum thei chuang lo vang, i hum chhun pawh i nona a chhi ang. I ching anga, mahse i seng lovang. Olive rah te chu i rap sawr anga, mahse hriak chu i thih lovang. Grape rah sawr a mah la, a wine chu i in lovang. Awmria thuruat te chu vawn reng a ni si a, Ahaba chhungkaw thiltih zawng zawng te nen an rem ruat ah te chuan in kal a ni. Tichuan hmun tial ah ka siam tawh dawn che ni a, a chhung a cheng te hi nuih zep ur atan, tin ka mite hming chhiatna chu i phur ang. Bung sarih ka chung a va pik em. Nipui thei an chhengkhawm hun lai awm ang leh grep loh hun lai grep hmaih loh tur ang ka ni si a, rah bawr ei tur a awm lo, ka nunna intheipui hmin hmasa a chak a ni. Pathian ngaisak mi chu leta a boral a, mihring zingah mi dik tak reng an awm lo. Thisen chhuah turin an chang vek a, mitinin mahni unau chu lenin an ve a ni. Thil tha lo tih nan an kut chu a themthiam a. Hotu ten phut an nei a, rorel tu ten thamna an ngiat a, mi lian ten an duh sam sual an hrilh a, an thurual tlang a, an zinga mi tha ber chu buar ang a ni a, mi dik ber pawh chu hnim hling nei aiin a chhe zawk. I veng tu te ni fan a, i awm ni ngei chu a lo thleng e, chu chu an mang an na ni a ni ang. Thian ring su ula, hruai tu ah chuan rin a nghat su u, i ang chhung a awm i lak atang chuan i ka kawngkhar te chu veng tha rawh. Fapa in pa hming a ti chhia a, fanu chuan a nu a dova, mawvin a pi a do si a, mihring hmelma te chu ama chhung te ngei an ni. Kei erawh chuan Lalpa lam ka en anga ka chhan lamna Pathian chu ka nghak ang, ka Pathian chuan mi ngaithla dawn a ni. Aw ka hmelma, mi diriam mai suh, ka tluk hun chuan ka tho leh ang, thim a ka thut pawhin Lalpa chu ka tan eng a ni ang, Lalpa chunga thil ka tih sual tak avangin a lung nih loh em emna chu ka phur ang. Ka chungthu misawi pui a, ka tan rorelna chu a hlen hma loh chuan engah mi hruai chhuak anga tin a felna chu ka hmu ang. Tichuan ka hmelma ka hnena khawiah nge Lalpa i Pathian titu chuan chu chu a hmu ang a, mual pho naiin a ni chu a khuang. Ka mitte hian amah chu en anga tunah chuan kawtthler chirhriak anga rah beh a ni tawh ang. I kulh bang te siamna ni tur chu chumi ni ah chuan thuruat chu hla tak thleng a tih zau a ni ang. Chumi ni ah chuan Assuria ram leh Aigupta khawpui atang te, Aigupta leh lui thleng hial atang te, tui finriat leh tui finriat inkar atang te leh tlang leh tlang inkar atang te chuan ni hnenah an lo kal ang. Chuti chung pawh chuan ram chu a chhung a cheng te avang leh an thil tirah avang chuan tih ṭiau a ni ang. Carmel tlang kara ram hnuaia khawhar taka awm i rochan biram rual i mite chu i talh tum hmangin chawm la, hma sang ang khan Basan leh Gilead ah chawmin awm hlawm rawh se. Aigupta ram atanga i kal chhuah lai ang khan a hnenah thil mak tak te ka entir ang. Hnam tin in chu chu an hmu ang a, an thil tih theihna zawng zawng chu an zahpui ang. An hmui an hup anga an beng teh ngawng ang. Rul angin vaivut an liak anga lei a bawk vak a kal teh angin an awmna kuah atang chuan khur chungin an lo kal anga Lalpa kan Pathian hnenah chuan ṭih chungin an lo kal ang a, nangmah vangin an hla vang. Nang anga khawlona ngaidamtu leh a rochan lawm chhun bawhchhiatna kalpeltu Pathian tunge awm? A thinrimna chu kumkhuain a vawng reng lo. Khawngaihna a lawm em em ṭhin avangin a hawi kir leh ang a, kan chungah khawngaihna a nei ang. Kan khawlona te chu a ke hnuaia a rap bet ang. Nangin an sualna zawng zawngte chu tuifinriat mawngthuk takah te chuan i paih lut ang.